A he hōnore, he korōria, he maunārono ki te whenua whekaaro pai ki ngā tānata katoa. Āmen. Āmen. He ihoa kaino atu au ki a koe i tēnei wā kia whakatūwheratia mai koe nā kua hōtōkai nei te rangi kia tae atu ai o mātou inoi, o mātou whakamoemiti ki muri o Utoaroa. Mau ana hoki e mātou e paea ia te whaitia mai nei i roto i tēnei rā, i roto hoki i nā rā maha me nā pō maha e te tū mai nei mō ia mātou aroaro. E tō mātou mahi nei Matunui Te Rangi, manaakihia mai a mātou i tēnei rā, i roto i nā kaupapa kai muri a tātou. Ā, kē kē tātou ki nā kōrero tika, ki nā kōrero pai ki te whakatutuki nā kaupapa kai muri e tātou i tēnei wā. Mau ana hoki mātou e paea he hanae, he taea pei tētahi taha i tētahi taha, o mātau kia kore e pā mai nā tau maha tano te wā nā mate nā pāuri tane ki a mātau. He tō nā tau nei Matunui te rani kā tuku atu ina e inoi i runa i te inua o tō mātau Ariki Kohehu Karaiti. Āmine. Āmine.
Ā, nō reira, ā, hei aku manu hui a Tūrai, aku manu hui a Kaimanawa, ā, aku manu hui a Manu Ariki Whakatopatopa Pōkai o te Hapa, a Taha Hapara, tēnā tātau katoa. Ā, tātau kua rauika nei, ā, ā, nau mai ki tō tātou nei kaupapa, ā, te kaupapa nāna nei tātou i whakakotahi, ā, ki te whaka, kia whakapāho ai tō tātou nei reo ki nā tōpito o te ao, ki nā rangi tūhāhā, ki te nīnihi o te moana, ki te more o te whenua. Nō reira, tēnei te mihi atu, ā, te mihi ake ki a tātou katoa. Ā, e whai take ana hoki te mihi ki a rātou kua tau pai atu rā ki tū o te wharau. Ā, nā Manu Hokohoka te tae a te hoki mai e kīkī a Manu te tāwai ākohu, he matahā o te toka tū, he matahā o te toka tū. Nō reira, ā, nō te ata tonu nei i tae mai te, te kōrero kua tīra atu rā, ā, te poroporotū ki te hamuti o Te Arawa. Ā, tērā Manu Tīoriori, ā, tērā, ā, Korokoro Tuī, a Te Hiwaroa Mōrihana. Nō te ahiahi nei, i tae mai te kōrero kua tīraha hoki rā tētahi o ngā pāpā o Te Waikaukau o Waikaremoana. Ka tika te kōrero a o tātau tīpuna, mā Te Arawa e waha i ngā mate o Tūhoe, mā Tūhoe e waha i ngā mate o Te Arawa. Nō reira, nā Mata Kāheru i tuku atu ngā mata ārero i tiki atu. Ko rātou, rātou ki a rātou, ā, ko tātou, tātou ki a tātou. Kia ora tātou. Kia ora e rau. Kia ora tātou, ā, me tō tātou nei kaupapa e whai ake nei. Ā, ko tō tātou nei kaupapa, ā, ko Ngā Tikana Māori me te Ture Pākehā, me te tukitukina o ngā māhunga. Nō reira, ko tō tātou nei pūkōrero i te rangi nei, tō tātou nei kaikōrero Ahorani a Pou Tēmara. Nō reira, e te iwi, tēnā homai te pakipaki mō tō tātou nei kaikōrero a Pou Tēmara.
Erangi tēnei te mihi ake nei. a koe e here nei i te rangi ki te whenua, i te whenua ki te rangi, ā, kia pai ai, kia wātea ai i te wāhi kia ngā i tātou, ngā i tangata, ki te mahi i āna mahi. Ā, nō reira, koira te mea, te mea tuatahi. Tuarua, a koe e mihi nei ki ō tātou mate, ka tika hoki. Ā, kua riro atu ā, ā, te reo korokī nei ā, ki ōna tīpuna i tua o tāwauwau e ai ki āna kōrero ā Te Arawa. Ā, tae noa hoki i a Te Tikirau, ā, ka tangohia atu nei te ahiahi nei, ā, rāua tahi kua haere. Ā, nō reira, ka tautoko i ērā kōrero. Ā, tae noa hoki ki a tātou, ki te hunga ora, tēnei te mihi ake nei ki a tātou, ā, i tēnei rā. Ā, me te hoki ake o ngā whakaaro ki te kaupapa, nāna tātou i whakahuihui, ko Te Ipukarea tēnei e whakahuihui nei e tātou. Nā, nō reira kia ora te kaupapa. Ki te kauhau o te rā, um, kāre pea he mutunga o te, o te tuki o ngā tikanga Māori ki te ture Pākehā. Mai ka tūtaki um, te iwi Māori ki, ki te Pākehā, He rerekē te ahurea o tētahi, he rerekē te ahurea o tētahi i ngā whakaaro o tētahi, he rerekē i ngā whakaaro o tētahi. Tae noa hoki ki āna tikanga, he rerekē nā tikanga a te iwi Māori, he rerekē ngā tikanga a te iwi Pākehā. Wā te Pākehā i whaka tokangia ki roto i ana ture. Ka noho tērā hei ture mō te whenua, hei mana mō te whenua. Ko te pātai, ka pēhea ngā tikanga Māori? He mana anō tō ngā tikanga Māori? Nō ko te whakautu poto pea ki tērā, kāore i mana ngā tikanga Māori, i pērā tōna mana i ngā tikanga Pākehā i whakamanatia ki roto i ngā ture mō te motu. Engari, he wāhi tonu mō ngā tikanga Māori. Ākene tātou te kite ake ai i te wāhi o ngā tikanga Māori, koirā tāku ka tohe i tēnei rā, he wāhi tō ngā tikanga Māori ki roto i te ahurea me ngā ture o Aotearoa i ēnei rā. Ko te kaupapa o te kauhau nei, ko te papā o te ture Pākehā ki ngā tikanga Māori. Arā, ka tuki te ture Pākehā ki ngā tikanga Māori. Ka tuki ki a rāua, he mana tētahi ki te motu whānui, ko tētahi he mana ki te ao Māori. Ā, me pēnei pea taku kōrero, he mana ki ētahi o ngā iwi o te ao Māori. Nā te mea kua āhua nanakia tonu tātou ngā Māori kua tautoko i te ture, ā, pēnei kia whakahua noa ake au i ētahi, nā te mea ka uru mai tērā Ahorangi ki roto i ngā kōrero nei, pēnei i a, i a Ahorangi Ranginui Walker, Ā, pēnei hoki, ā, i Ahorangi, ā, kāore anō rānei a ia i Ahorangi, ā, pēnei i a Tākuta Rāwiri Taonui. Ā, ko rāua ngā mea i kite ake au, ā, e huri ana, ā, ki te taha, ā, o te ture ki te āki mai i ngā tikanga, ā, Pākehā. Nō reira, ā, koinei te wā hei whakahokinga, ā, i ngā kupu i whiuwhiuhia ai e rāua, ā, ki runga i te marae o tēnei mea o te kōrero. Ā, he pai tonu, ā, māku e whakahoki e rā, e rā kōhatu. Ā, i te mea, ā, kāore rāua i konei ki te kohikohi i ā rāua kōhatu, whiu ai, ā, ki runga i te marae. Hoi anō, ā tōna wā pea ka whakarongo mai rāua ākene kai te whakarongo mai, ā, rānei rāua, ā, ki ngā kōrero nei. Ko te kaupapa, ā, mō te tuki o te ture ki ngā tikanga Māori, Um, ko te, ko te kaupapa o James Takamore, o Hēmi Takamore. Koirā te kaupapa um, i tahuna i te whenua mō tētahi wāpoto uh, i roto i ngā marama ruarua uh, kahi pāke nei o tēnei tau, uh, tae noa hoki ki te tau 2007, koirā te tau uh, i mate ai uh, James Takamore. Ākene pea ko te tūāpapa mō ngā kōrero nei, ko te kōrero i te wāhi i tipu ake ai a James Takamore. I hea ia e noho ana, i hea ia e whāngaihia ana ki tēnei mea, ki ngā mātauranga o te wā. Ākene pea he mātauranga Māori ētahi mātauranga Pākehā pea te nuinga. Ā, i aha a ia? Ā, tōna moe wahinetanga, ā, ka, ka aha i muri atu i tērā? Ko te James Takamore nei he, he, he tama, he mātāmua nā Hēmi Takamore rāua ko Te Nehuata Takamore. Rāua tahi ā, nō roto o Te Upokorehe. Ā, ko Te Upokorehe he hapū kai te pae o Ngāi Tūhoe rāua ko Te Whakatōhea. Ā, nō reira, he waewae tō Te Upoko Rehe ki roto i a Te Whakatōhea, he waewae hoki tō Te Upoko Rehe ki roto i a Ngāi Tūhoe. Ka noho a Te Upoko Rehe hai, hai tōtōtanga mā Ngāi Tūhoe rāua ko Te Whakatōhea. He wā kua Whakatōhea a Te Upoko Rehe, he wā kua Tūhoe a Te Upoko Rehe. Kai te āhua tonu o te kaupapa o te wā. I roto i tēnei, i tēnei horopaki, i tēnei kaupapa nā, ko te iwi i tautoko nui i a Te Upoko Rehe me ngā mate i pā ki a Te Upoko Rehe, arā, te matenga o James Takamore Tamaiti, ā, ko Tūhoe, ko, ko te taha Tūhoe o Te Upokorehe te iwi, ā, i uru nui ki roto i ngā kōrero me ngā tautohetohe e, mō, ā, mō te kaupapa nei. Ā, nō reira i whānau a James, ā, Takamore ki roto, ā, o Kutarere, ā, ki tana hapū, ki a Te Upokorehe. Ā, i haere hoki ki te kura, ā, ki reira. Ā, kēnei pea ko te wāhi i tipu ake ai, ā, i, i nōhia ai, E te whānau nei, ehara i Kutarere ake, engari he nui ngā hokinga ki Kutarere, engari he kāinga tō rātou i Tāneatua. Ā, koirā te hāpori i tipu ake ai a James Takamore. Ka haere ki te kura, ā, ka pakeke, ka mōhio he aha tēnei mea te wahine, ā, ka tūtaki ki tana wahine. He wahine Pākehā. Pākehā ake nei, Pākehā ake nei. Ai, Pākehā ake nei, Pākehā ake nei te, te wahine nei. Uh, ko ētahi Pākehā, ka kite i te tāne Māori, a ka hiahia ki te tāne Māori, he whakaaro Māori anō pia kai roto i a ia. Engari ko tēnei, a, e, e kite i te, i te tangata Māori, a hiahia tonu atu ki te tangata Māori, he pērā anō hoki te Māori nei, ka kite i te wahine Pākehā nei, o Pākehā tērā anō, e, e, Ka ngana kia kia hinga i a ia te, te wahine Pākehā. Ko Denise Clark te ingoa o te wahine Pākehā nei. Ka tūtaki rāua, ka pai rāua ki a rāua, ka moe rāua. Ehara i te moe tōtika nei, engari, a, ae, he moe, he moe. Tā te tāne uh, taiohi, taiohi moe i, i te wahine taiohi. Ka moe rāua, a, Ka whānau tā rāua tamaiti, ā, he tāne, ko te mea tāne. Ka hara, ka wehe. Ka kī atu a Denise ki tana tāne, ki a James, Noho ake koe i konei, ka rau, ka rau e, ai te hoki au ki taku kāinga. Ka hoki te wahine nei ki tana kāinga, te āhua nei i tipu ake ai ia i reira, nō reira rānei a ia, ā, ki Ōtautahi. Ā, kei te mōhio tātou ki tēnei wāhi ki Ōtautahi. Mā koutou tonu e whakaaro, ko Ōtautahi, ko Tāneātua. Tāneātua, ko Ōtautahi. Māori ake nei, mutunga mai o te Māori, Pākehā ake nei, mutunga mai o te Pākehā. Pātai ki aha ana? Āe, ana, ā, ka hoki ki tana kāinga. E, nā wai, nā wai, e, e, kua, kua mahi ngā mahi a te kiko. Kua kore e ngata ngā hiahia o te kiko, ka rere a Tama Ngaregare ki te whai i a Taiopuapua i roto o Tautahi. Ā, ka whakapatipatihia pea te wahine Pākehā rā, ka moe anō rāua. Rua tekau mā rima tau rāua e moe ana, e noho ana i tō rāua kāinga i Ōtautahi, ka whānau tā rāua tamaiti tuarua, he mea wahine. Ko te kōrero, Ka haere atu rā a James ki te whai tana wahine i a Denise, ka noho rāua ki reira. Ruarua noa nei pea ngā wā e hoki mai ana ki te wā kāinga. Hai aha koa, ko te whakaaro Māori, ko te wā kāinga i roto i te ngākau o te tangata rā e noho ana. Ka tae ki te whakamutunga o te 25 tau i noho tahi ai rāua, ka pāngia te tangata nei e te mate, a James, ka mate. Ākene pea, i te wā i a ia e whakahemohemo ana, ka takoto i a ia tētahi ōhākī ki tana hoa wahine, ki te mate a ia, ā, me tātoke a ia ki Ōtautahi. Ākene hoki i whakairo rawatia tēnei hiahia ōna ki roto i tētahi wira, ā, ka mutu ka riro ko tana wahine te kaiwhakatutuki i tērā wira. Engari ko ngā kōrero o te wira he rite anō ki ana whakaaro ki te mate a ia me nehu atu a ia ki Ōtautahi. Ā, tērā, tērā. Ka mate rā te tangata rā. Ka rongo tana whānau, tana māmā, kua mate hoki ā, te pāpā, a Hēmi Pakeke. Ā, ka rongo te māmā, ka rongo hoki te whānau ā, me te hapū, ā, kātahi rātou ka haere ki ō, ki ō, ki ō tautahi. Ko tā rātou haere, e mārama ana tā rātou haere, koinei hoki ā rātou kōrero. Ko tā rātou haere he tiki, e ai ki a Tene Huata he tiki i tana tamaiti ka whakahoki kia takoto tana tamaiti i tana marae, i tana hapū. Koirā anō hoki ngā whakaaro o te whānau, koirā anō ngā whakaaro o te hapū. Kāore nei i uru mai tētahi whakaaro, i tua atu i te whakaaro kia haere rātou i te tiki i a James ki te whakahoki i a James ki te kāinga. Ka tae ki reira, Ka tipu te raruraru. E rua tau te raruraru nei e noho ana i reira, e whēwhē ana, kātahi ka pakaru te whēwhē. Ā, koinei te horopaki o ngā kōrero mō James Takamore me ngā raruraru i pā ki a James Takamore, ā, me te whānau hoki o te nehuata tae noa ki te pouaru a James Takamōregia Denise me ā rāua tamariki. Nā, ko taku whakapae e pēnei ana. Mehemea i tukua mā te tikanga Māori e, e whakatau tēnei kaupapa, ā, ka ngata te hiahia o te whānau, ā, o te nehuata, ka ngata hoki te hiahia o te pouaru me ngā tamariki a James. Ka ngata te hiahia o ngā, o ngā rōpū e rua. Engari i te mea i tukua mā te ture, kotahi noa, koirā te mate o te ture. Ki te heria mā te ture, tā te ture ka tohua ia ki te mea ka puta te ihu, ā, mā tērā tonu e tohu, ā, koe te mea i hinga. Nō reira, he ora kai roto i tētahi, he mate mō tētahi kai roto i tā te ture i whakatakoto ai. Ko tāku kī, mehemea i tukuna mā te tikanga Māori, ka ora ngā rōpū e rua. Ka ngata ngā hiahia o ngā rōpū e rua. Ka ea ngā whakaaro o ngā rōpū e rua. Ka ea ngā whakaaro o te whānau, o Tenehuata me Te Upoko Rehe, ka ea hoki ngā whakaaro o Denise me ā rāua tamariki. Kāore i pērā, nā te mea kāore i hono te tai, tētahi tai ki tētahi tai, engari i noho ki reira, tukituki ai, ā, kātahi ka haere, ka whakatika atu a Denise, ka haere, ka whakaohotia te ture, ā, ka mahi te ture i tāna mahi. Ā, tēnā koa nei, ā, Kia tirohia e tātou te tikanga Māori, kia matapakitia e tātou te tikanga Māori e pā ana ki ō tātou tūpāpaku, ki ō tātou mate i mate mai i whenua kē. Me te aha, kai te ora tonu ērā tikanga ināianei, ehara i te mea nō i oti atu, i mate atu ērā tikanga ki ō tātou tīpuna. Engari kei te haere tonu ērā tikanga i tēnei wā. Me he tātou ki te tiki atu i ētahi tauira nō tūāuriuri, nō tūāukiuki. Ko te mea tuatahi hei titiro mā tātou ko tēnei tauira nā, ko te haerenga o Tūhoe kātahi ka pakanga ki a Te Arawa i Pukekaikāhu, Ko te whakarāpopotanga o tērā pakanga, ka mate ngā toa o Tūhoe, ka mate anō hoki ngā toa o Te Arawa, ko te ihu o Tūhoe i puta i roto i tērā pakanga, ka hinga a Te Arawa whakatika atu a Tūhoe, Ka kotia ngā upoko o ngā tāngata tonu o Tūhoe mate, tae atu ki ngā toa o Te Arawa kātahi ka whakahokia ki roto o Ruatāhuna. Ka hoki ngā mōrehu o Te Arawa ki ō rātou pā ki reira whakaora ai, whakamahu ai ō rātou tūākiri, tūākiko, ka taka te wā, Ka haere ko ngā pouaru. Ka whakaarahia e ngā pouaru tō rātou ope, kātahi rātou ka haere ki roto Ruatāhuna. Ko tā rātou haere, he tono kia whakahokia mai ngā upoko o ngā rangatira o Te Arawa i matemate hei puke kaikāahu, ka mutu i wahaina, i whakahokia e Tūhoe ki roto o Ruatāhuna. Ka tae atu rātou ki reira, kātahi ka tono tō rātou rangatira he wahine, Kia Ngāi Tūhoe, kia whakahokia atu ngā, ko tā rātou hara mai, he tiki mai i ō rātou tūpāpaku. Kātahi ka mahi ā rātou mahi ki reira. Ka pōkeka. Ko te pōkeka, e pēnei ana ngā kupu o te pōkeka. E hiakai ana āu ki Ruatāhuna ki Kāimokopuna. Ki te okiokinga o te upo okoko hua nei o te ure e wera, e kōre nui a Te Hāukanga nāna i rere tawheta noa ki te whāi, ki te kawe nui atu mō Tūhoe, mō Tūmatawhero. Kia whakarau i katia te pō kai kō tuku nā Rangitihi. He paenga pakake ki te, ki te ao o te tonga, kia tātāia ki runga i te tumutumu poto. Arā, ko tērā kōrero e kī ana, ka tono rā a Te Arawa kia whakahokia atu ngā tūpāpaku, ngā upoko o ngā rangatira o Te Arawa, ka whakatika atu a Tūhoe, ka hiria mai ki waho i te pā, i te tūwatawata o te pā, kātahi ka poua ngā pou, ka titia ngā pou ki te whenua, kātahi ka uta inga ngā upoko ki runga, kātahi ka kākahuria ki ngā kākahu. Koirā te kōrero i roto i te pōkeka a Te Arawa ki a. Kia tātā ia ki runga i te tumutumu poto, kia titiro iho te hoa o te kai. Heoi anō, ka haere, ka haere te pōkeka nei. Kai reira a Tūhoe e whakarongo ana. Ka rongo i ngā kōrero me ngā tangi i roto i te pōkeka a Te Arawa, kātahi ka tau ō rātou whakaaro, āe, he haere rangatira tēnei, Me, me utu e rātou a, te tono, me whakaae e rātou te tono a ngā pouaru o Te Arawa. Ā, kātahi ka, ka, ho, ka hohoutia te rongo i reira, ā, ka whakatūria a, te ranga o Atea, ā, kātahi ka whakatōkia ki te, a, a, ki te tatau pounamu. Ā, kātahi ka whakahokia atu ngā upoko rā, kātahi ka kī atu ki a Te Arawa, Kua ea te kaupapa i haramai ai koutou e hoki. Ā, ka hoki a Te Iwira, kua ea ō rātou whakaaro, kua ea hoki te wāhi ki a Ngāi Tūhoe. Tērā, tērā, nō Tūāuriuri tērā 1834. Kia haramai tātou 100 tau ki muri mai, ko te tau 1933. Ā, ko te kaupapa, ko te Tiriti o Waitangi, ko te whakanui i te Tiriti o Waitangi i Waitangi. i hea atu hoki, nē rā. Ahui anō, ka whakatika a Ngāti Porou ki te haere. I tērā wā, ko ngā huarahi haere ki Waitangi, ka haere mai ngā iwi o te Tairāwhiti ki Tāneātua, koirā hoki te mutunga o te haere o te tereina, o te tereina haere ki te raki. Ka haere mai ki reira, mā runga i ō rātou kōneke, i ō rātou paki, i ō rātou aha rānei, ka tae mai ki reira, ā, kātahi ka herehere i ō rātou hōiho, ā, ka piki ki runga i te terei nāna ki te haere ki Te Tai Tokerā, ki Waitangi. I a rātou i tāne atua ka mate tētahi o rātou. Ko ēnei kōrero nā Te Wharehuia i kōrero i tā mātou Wānanga o Te Panekiretanga o Te Reo, koinei anō te kaupapa. Ā, ka mate tētahi o rātou, tētahi tonu o ngā, ngā tāngata, ā, rangatira o Ngāti Porou. Kātahi ka whakaaro a Ngāti Porou i Tāne Atua, hā! Ā, he uaua rawa te hoki i te kāinga, ka mutu arā te Tai Tokerau, ā, e poto te wā, me aha rā tātā? Ka tau tā rātou, ā, o, o rātou whakaaro, tēnā koa nei kia tohu, kia tono rātou ki a Ngāi Tūhoe kia waiho, ā, te tūpāpaku ki te taha o ngā marae o Tūhoe, kia tutuki tā rātou haere, kia hoki mai, ā, ka amo ai tā rātou tūpāpaku, ka whakahoki ai ki roto o Ngāti Porou. Ka haere ki te tono. Me taku hoatu anō i tēnei horopaki ki a koutou nā, ko Tūhoe rāua ko Ngāti Porou hei tō, tētahi ki tētahi. Ā, engari, koirā te horopaki, ā, ka mutu, ka haere atu rā a Ngāti Porou ka tono ki tētahi o ngā marae o, ā, o Ruātoki, ā, ka whakaae. Ā, kātahi ka haere a Ngāti Porou ki tāna haere. Ka tae, ka mutu, ka hoki mai. Ā, ka peka ki te marae, ā, ki te tiki i te, i tā rātou tūpāpaku. Te taenga atu, ka kī atu a Tūhoe, Kāo. E hoa mā, ā, kua takoto anō i konei, me ō tīhi, me ō tīhi hoki ki konei. Nā ērā kōrero katoa, e tērā horopaki kei te mārama katoa ngā iwi e rua ki ngā tikanga. Kei te mārama a Ngāti Porou ki ngā tikanga o te takoto o te tūpāpaku ki tētahi wāhi ākene, ā, te tohe ai o te iwi, ā, kia takoto tonu i reira, kia nehu. Ka takoto ki runga i tētahi marae, ko tōna tikanga, me nehu hoki i reira. Koirā te tikanga. Ā, kei te mārama hoki a, a Tūhoe ki ngā hiahia o Ngāti Porou. Ā, heoi anō, ka tono a Ngāti Porou, E hoa mā, ā, me aroha mai rā koutou. Kua mutu tā mātou kaupapa. Koirā tā tātou, ā, I Rangitāmiro ai, ā, kia mutu tā mātou kaupapa, ka hoki mai ai mātou, ā, ka tiki, ka, ka amo ai i tā mātou tūpāpaku ka whakahoki ai ki roto o Ngāti Porou. Ā, ko te kōrero a Tūhoe, ā, he rā inanahi, he rā kē tēnei. Ā, e whai ana mātou i ngā tikanga, ā, a Tūhoe, kua takoto anō i konei, me oti iho i konei. Ka pērā ngā kōrero, ka haere atu, ka hoki mai, ka haere atu, te kupu, ka hoki mai te kupu, ka haere atu te kupu, ka hoki mai te kupu. Ā, ka whakaaro a Ngāti Porou, e hoa mā, ā, kua, kua raru tātā. Ā, tēnā koa nei, kia whakatakotohia tētahi whakaaro whakamutunga ki te orooro o ngā rangatira o Ngāi Tūhoe. Kātahi a Ngāti Porou, tō rātou kaikōrero ka tū atu, ka tahikaki atu. Ā, Tūhoe, ā, Kua riro i a koe te rā. Kei a koe te wikitōria. Kua takoto anō, he tika tā koutou, kua takoto anō ā, tō mātou whanaunga ki konei, ā, e ai ki ngā tikanga me nehu e, me, me oti iho ai e ki konei. Kei te whakaae mātou ki tērā. Engari anei tā mātou tono, tā Ngāti Porou. I te mea ka mahue iho i a mātou, Tēnā koe nei kia tapahia e mātou tētahi wāhi iti noa o te taringa hai whakahoki mā mātou ki a Ngāti Porou, kia kore ai mātou e taunutia mō tō mātou hoki hokinga atu kāore i tutuki i a mātou te kaupapa ākene ka kī rātou ka whakapaetia e rātou. Kātahi ka whakaaro a, ka whakarongo atu hoki, ka. Ka matapaki tērā kōrero, ka hurihuri i tērā whakaaro. Kātahi ka huri ake ki a rātou, ki tō rātou pāpē ka kī, e hoa mā, te kōrero a Ngāti Poro, ā, ko te, tētahi wāhi iti o te taringa nei, te whakahoki atu ki a rātou kia pai ai tā rātou kawe. E he kōrero nui rā tērā, he whakaaro nui tērā. Ā, kāti, e hoa mā, ā, Anei te kōrero mā tātau. Hoatu te tūpāpaku a Ngāti Porou kia hoki kia, kia whakahokia e rātau. Kātahi, ka whē rā. Ka hoatutia e rātau te, te tūpāpaku rā, ā, ka mihi a Ngāti Porou, ka hoki me tā rātau tūpāpaku. Ka ea te wāhi ki a Ngāti Porou, ka ea te wāhi ki a Tūhoe. Nā, kei te kitea tāu e hia kē ngā pātai kei roto i ngā kanohi o Hana. Nā te mea, i pērā anō ngā pātai i roto i ngā, i ngā tauira mātauranga o Te Panekiretanga o te Reo. Ā, ka mutu, kei te pātai tonu rātou, ā, he aha te, he aha te, te hononga atu o te taringa nei ki te, ki te otinga o te kaupapa? Engari, ko te, ko te whakaaro e pēnei ana rā, ki te whakaaro Māori koe, ā, ka kite koe i te māramatanga.

Ā, i roto i ngā tauira kua kōrero ake nei au, ko te wikitōria i riro i ngā mea i haere, ā, i ngā iwi i haere ki te tono, ā, i ō rātou tūpāpaku kia whakahokia e rātou, ā, ki ō rātou marae. Engari, e, ko tū, he rerekē te wāhi kia tū. Ka mate a Tū, ā, i roto, Uh, o te whānau uh, a rua taupare, uh, ka tae mai te kōrero uh, ki te whānau o Tū i rua tāhuna, uh, ko tahi tonu tā mātou kōrero, me haere ki te tiki, ka whakahoki mai. Ka ore hoki he kōrero i tua atu, ka tahi ka haere ki te tiki. Te taenga atu ki reira, uh, te, te kōrero o te paepae o rua taupare, uh, ka ao. Ka ao, uh, anei tā ko tō mātou hiahia ki atakoto i koneki. Ā, koirā tō mātou hiahia. Kua takoto anō i konei, ā, me, me oti iho i konei. Ā, koirā anō ngā kōrero. Ā, kātahi ka tū tētahi, ā, tauwhāinga nui i runga i te marae. He whakawhitiwhiti whakaaro, he tohe nā Ngāi Tūhoe kia whakaae a Ngāti Porou, ā, te whānau a Ruataupare kia hōmaitia te tūpāpaku o Tūteka kia pai i te whakahoki ki Ruatāhuna. Ā, ā, kāore, ā, a Ruataupare i whakaae. A nā wai, nā wai, rā, rā tahi, rā rua, kāore tonu i whakaae, rā toru, kāore tonu i whakaae. Ka tahi ka, ka, ka hui hui a Tūhoe, ka tahi ka ki a Tūhoe, te āhua nei, a, kua mate tā tātou kaupapa. A hui anō, a, anei pea he whakaaro. A, ka tahi ka whakatakotoria te whakaaro a, ki, a, ki a Ruataupare. Ka tahi ka kīia atu, i te mea, ā, kua whakaae mātou, ā, kia noho iho, ā, tō mātou karawa i konei. Ko te here ka herea ki runga ki tā koutou pouaru, haere ake nei, ka ua rawa a ia e tango i te parekawakawa i tōna upoko. Engari me mau tonu a ia i te parekawakawa. Ko te tikanga o tērā kōrero, haere ake nei, ka ua a ia e Moetāne. Ā, te hāora e rongo ai mātou ko a Moetāne, Ā, kua tangohia e koe te parekawakawa koirā te rā e kore koe e mōhio, ā, ki te hāora e kore koe e mōhio ki te rā e tae mai ai mātou e hahua e mātou e tū, ā, ka whakahokia e mātou. Nā, ki te matapakitia e tātou tērā tauira, ka kite tātou, ā, kāore i ea te whakaaro Tūhoe, arā, kāore i riro ki tā Tūhoe i tono ai, engari i ea anga whakaaro. Nā te mea, nā runga i te whakawhitiwhiti kōrero, nā runga i te kōrero tonu, i te kōrero tonu, i te kōrero tonu, ka tau tētahi whakaaro ki a rātau, e, e ai o rātau whakaaro. E tae ai rātau te kī, ā, i, i pakangatia e tātau ki tōna mutunga, ka mutu, ā, anei tā tātau here, i here ai tātau. Kua ea ngā whakaaro, ā, o tētahi taha, kua ea ngā whakaaro o tētahi taha, ka taki hoki ki te kāinga. Koinei tētahi o ngā tauira e whakatakototia e mātou i tēnei iwi, mutunga wiki ka mahue ake nei, ā, kātahi ka tū mai tētahi o ngā tauira o Te Panekiretanga o te Reo, ā, ā, kua wareware ake nei au te, te ingoa nō Te Whānau a Ruataupare, kātahi ka kī mai, ā, e rua rā ngā utu ki a au, ki a Ruataupare. Ā, he aha ngā utu? Ā, tuatahi, ko te here a Tūhoe, tuarua ko te mate a o o Ngoi Pewhairangi kotahi wiki i muri mai i te matenga o te nehunga o Tū. A ka noho mātou whaka, ki reira whakaaro ai, ā, ka tika hoki tērā whakaaro. Tērā whakaaro, Māori anō tērā whakaaro. Engari, ko tā Tūhoe i here ai ki runga, Ā, i a Misi, i mau tonu i a Misi tērā oati, ā, mate noa nei a ia ā ienei marama tonu, ā, ka hipa ake nei. Ā, ka mate a ia, kātahi ka tono, ā, aku, ā, karawa, ā, Teka, I te mea, e mōhio ana rātou he tangata hou tūpāpaku au, kātahi ka rama i a au, kātahi ka tono ki au, e o! Kua matenei a Missy Hae tātou ka, ka hahu i te poira, ka whakahoki mai. Kātahi ka kī atu, Kāo. Kāo. E, waihoe e, i mau tonu a tana pouaru a, ki tā tātou i rangitāmiro ai, a, ka mutu, mate noa ia. A, kāore au te kite a, i takahi ai e tērā kōrero. Ā, nō reira, ā, i roto i tērā tauira, ā, kāore i riro ki tā Tūhoe i hiahia ai, engari i utaina e rātou tētahi kōrero kia ea ai ō rātou whakaaro. Tērā, tērā. Ā tēnā, ā, ka mutu, i roto i tērā kaupapa, ā, ahakoa taku tamariki i tērā wā, engari ko hau tētahi o ngā kaiwhakatakoto i ngā kōrero, ā, ki te aroaro, ā, o Ruataupare, ā, i taua, i taua matenga, i taua tangihanga o Tū, ā, i reira. Ā, i whakahua ai au i tērā, nā te mea, ā, ko tōku rerekē i a Ranginui Walker rāua ko Rāwiri Taonui i mahia e au te mahi. E, i whakaūtia au ngā tikanga. Kāre au i noho noa hai tangata mātauranga i roto i te whare wānanga ka pānui pukapuka, ka mutu ka whakatakoto i aku kōrero nō roto mai i te pukapuka me aku rangahautanga. Engari i mahia e au te mahi i te tau 1800. 1984. Ā, ka mutu, e hia ā ngā wā i haere ai au ki te tono kia whakahokia mai ngā tūpāpaku o Tūhoe, ā, ki roto o Tūhoe. Ko ētahi i wikitōria i a au, ko ētahi kāore i wikitōria. Tēnā koa nei kia titiro tātou ki tētahi atu kaupapa kei te mōhio katoa koutou ki a Mānti Ōhia, ka mate a Mānti Ōhia i Ōtautahi ā, kātahi ka rere atu tōna tangata, he mea āta tohu anō a ia, ā, Āwanuiārangi Black, ka tohua e ōna, e ōna tīpuna, e ōna koroua, e ōna kūia, ā, haere koe, ko tō mahi he tono kia whakahokia mai, ā, a Monty, ā, ki Ngāti Pūkenga, ki, ki Tauranga Moana. Ka haere te tangata nei, ka whakatikatika i a ia kātahi ka haere, tana, tana pakanga tuatahi ana i roto i te marae o uh, Ohana nei. Um, ka whakatakoto i tana kaupapa, uh, kāore i whakaaetia mai reira, uh, kātahi ka tāria anō ia te wā, kātahi ka whakatakotohia anō ia tana kaupapa i te marae o Waikawa, uh, kāore i, i, i ea tana kaupapa, kātahi rātou ko ana kaumātua, ko te pāpā tonu o Monty, ko Monty Pakeke, ka huihui, Ā, kātahi ka tau te kōrero a Wēra, Kāo, kuaea, kuaea, i te aha, ā, i runga i te aha, i runga i te mea i pakangatia e tātou, kāea ō mātou whakaaro. Ehara i te mea i manawa kiore noa tātou, i wahangū noa tātou, engari i pakangatia e tātou, kāea ō mātou whakaaro. Ā, e waia, waiho mai i konei, ki konei ai e takoto ai, nā te mea i noho tātou ka pakangatia e tātou. Arā, Ka ea ngā whakaaro o Ngāti Pūkenga, ka ea hoki ngā whakaaro, ngā hiahia o ngā iwi o Te Waipounamu ki te raki. Hoi anō, tērā tērā. Engari, kia hoki ake au ki a au anō, i ēnei tau tonu e rua ka mahue ake nei, ka mate tō mātou tua, he tua, he karangatanga tuahine ki a au, i mate ki roto o Waiwhetū i Te Whanganui-ā-Tara, kātahi ka heke atu mātou ki te hūhunga o te whare kōhai, ka tae ki reira, ka noho ki reira titiro ai kai te pēhea rā ngā whakaaro o te tangata whenua, ko te whānau hoki tēnei o Karapuketapu, kai te pēhea rā ngā whakaaro. Ehara, ka tae mai taku pāpā, he karangatanga pāpara ki a au. Ka, te taenga mai, ka whaikōrero, ka whakatakoto i tana kaupapa. Ā, ko taku haramai nei, haramai ana au ki te tiki i taku tuahine ki te whakahoki, ā, i taku tamaiti ki te whakahoki ki Ruātoki, ki tō māua marae. He marae tō māu, ehara nōna tēnei marae. Ā, ara tō māua marae, ana kei te hara, kei, koirā taku haramai, ā, he, he, he tiki mai i a ia. Ka mutu tana kōrero, tana whakataote i te kaupapa, ka tū atu, he, he, he tamaiti, he tamariki noa iho nei te mea, ā, nāna i whakahoki te kōrero. Ko te kōrero, kāo, e kore au e whakaae. Kore mātou i whakaae. Koinei tā mātou kōrero ka takoto i konei. E, ka tū mai anō a Ihāia, kātahi ka whakatakoto anō i tana kaupapa. Kāo, e kore au e neke atu i konei kia whakaae rā anō koutou ki taku tamaiti, ki te kore rānei ka haere tonu atu au, ka tīkina e au. Kāo mohia e au, kātahi ka whakahoki ai au. Ka tū mai anō tērā kāo. Ā, kaua e pēnā. Ā, kua takoto tā mātou kōrero, anei tā mātou kōrero. He rawe nei ngā kōrero a te tangata nei. Ā, taheo ka whakarongo atu, ō, he, he, he, me, e, ko te pū, mea nō tērā, ko te pū hurihuri noa iho tēnei, tēnā e kōrero ana, me haere atu te pū repo, ka tahu, ka haere atu ki te, ā, hei, hei hoa mō taku, ā, mō taku pāpā. Ā, ka noho au ki reira, ka tahi ka whakatakotohia au ētahi kōrero hōhonu, ā, ki mua i te, ā, ā, uh, i te iwi o Okara Puketapu. ka tei ka tū mai, uh, ka tū mai te, te tangata nei ka mea mai. E hoa, kāri te aru o mātou o kōrero, e ōhuru rawa o kōrero mā mātou. He iti noho a, he, he, he mā mā noho tō mātou whakā. Kāre mātou te whakāe, nō reira, kāri te riro i a koutou. Kua hanga tau kita, e kua hata au, te ahua nei, kua, kua raru tāu. A kua pēhea te piki, te heke o ātāu a kōrero. Ā, kāre te iwi nei e whakaae, kua mea mai anō a Īhāia ki a, Ā, he tika tāu. Ā kāti, i te mea i pakangahia e tāu, ā, kua takoto i konei. Ā, ka mea anō mai anō te Īhāira, Just as well i takoto i konei, kare kouou kuherini ai whakahoki i te Ā, ana, kua kī atu māua, E hoa, kua ea, kua ea, kua riro ki tāu. I te hanga i tū māua ki te pakanga, kua ea o māua whakaaro. Inā hoki, ā, ki te hoki atu māua ki te kāinga, kātahi ka, e ākene māua ka whakawāhia. Ā, ka whakawāhia māua, ka taea e māua te kī, ē, i tū māua ki te pakanga. I pakaru ō māua upoko i te pakangatanga. Ana, kāre i hōmaihia, kāre i rite ki tā māua. Ka ea ngā whakaaro. Ā, kai te tino tautoko au ki te takoto o taku, o taku tuahine, ā, i, i Waiwhetū. Ā, nā te mea i pakangatia e Mātou. Ana, koinei te āhua o te tikanga Māori e kōrero ake nei ai. Mehemea i kōrero tonu, i kōrero tonu, i kōrero tonu, kāea ngā whakaaro o tētahi taha, kāea hoki ngā whakaaro o tētahi taha. Ā, hoi anō, ā, kia hoki ake tātou ki te kaupapa, ā, o James, ā, Takamore. Ka mate rā a James Takamore, ka, ka hiki papa mai tana whānau, ki te tiki mai i a ia. Ā, ka mutu, kua mārō kē ō rātou whakaaro, ko tā rātou i hara mai ai, he tiki mai a James, ka whakahoki a James ki te, ki te kāinga. Kāore he kōrero i tua atu i tērā. Ka tae mai, um, ā, ka hua raruraru. Ko te raruraru, uh, ka kī atu uh, a Tene Huata mā, I haere mai mātou ki te tiki mai i a James e whakahokia ana e mātou ka kī atu te wahine Pākehā, Oh! Kāo! Ko te hiahia o James me takoto ia i konei. Ā, kua kī atu anō, Um, ngā Māori. Ā kāo, i hara mai mātou i te tiki mai i a ia kei te whakahokia. Kāo, kei a au te wīra. He, he wīra kei a au, kua hainatia e James ka mutu ko hau te kai whakatinana i tana wīra. Ā kāo, ko tā mātou hara mai he tiki mai i a ia. Ā, ka noho te wahine Pākehā rā i reira kua, kua, kua, kua tū takarerewa ngā whakaaro, kua kārarerare ngā whakaaro, kua kore e aro i a ia, me aha rā. Ā, hoi anō, ā, i reira tētahi kaumātua, ka raua i te mōhio nō hea rā te kaumātua nei, engari ka noho ko te kaumātua nei hei waha kī, hei waha kōrero, ā, mō Denise Clarke. mō te pouaru. Kātahi ka noho te, te tangata rā ki reira. Ko te mate o te tangata rā, ā, ka titiro atu pea, ū, ko Tūhoe tēnei. Mataku tonu atu pea te tangata rā, ā, kāre, kāre i eke rawa ā, tana tohe ā, ki te taumata ā, e tika ana ā, ki reira ā, ā, tōna, ā, ōna whakaaro rere ai. Ā, hoi anō, ā, i reira ka mate. Ka, he kaha tonu nō te whānau o James. He Māori katoa rā hoki, he pakeke, he tipu katoa kei roto i te tikanga, he he terrorist katoa pea, āe, ērā momo kōrero katoa. Nā, tiro atu te wahine Pākehā, ōu, he mate kai konei. Ā, kai reira anō nā tamariki e aue ana ka ao, kai te pīrangi mātou ki tō mātou pāpā ki ana hoki konei. Ā, ka ao, ā, mau tonu ngā Māori, ā, Nā Māori ki tā rātou kāhui, ko tā mātou haramai, he tikanga Māori tēnei. Koinei ngā tikanga a ō koutou tīpuna. Ka mate, me whakahoki ki te kāinga, kāre e pai ki te noho i koneki. Ehara nōna tēnei kāinga. Nō ngā Ai Tahu kē tēnei wāhi, nō rātou tēnei papa, tēnei papa. Kāre pai ki te noho i konei, arā, nō ngā kāinga, tōna kāinga kai kōnā, ki ahau ai tana moe, wērā kōrero katoa i puta i reira. Kia. Kia, kia tau ai te moe, kia whitawhita ai te moe, ā, ā, koirā katoa ngā kōrero i puta. Ā, kāore hoki e aro i ngā tamariki i ngā mokopuna hāwhe Pākehā rā, hāwhe Māori. Ā, kāo, kaitipirangi mātou ki konei tonu, kāore mātou i te hī e, ā, kia he whakahoki ai koutou tō mātou pāpā, ā, ki, ā, ki Putarere, ā, kāore, ka tawhiti atu i a mātou, kāore mātou, kāore e taea e mātou te haere ki te, ki te ātawhai i tōna urupā. Kāhui anō e tohe ana ngā Māori, ā, hoki atu, hoki mai, haere atu, hoki mai, haere atu, hoki mai, ā, nā wai, nā wai, ka pau te hau o, o, o te tamaiti. Kua, kua tukuna, ko te, tā rāua tamaiti tāne, ko James Junior, ā, James the Third pea nei hei, ā, hei kawe i te kaupapa. Ka aha rā, ka pau te hau o te tamaiti rā, kātahi ka kī atu, ā, kua hōhā au, heria atu, ki te, kua riro i tāku te hiahia, kai te hoki au ki te, tō mātau kāinga. Ka hoki te wahine rā me ana tamariki, wahine Pākehara, ki tana, ki tō rātou kāinga. Well, ka noho. E ai ki te tikanga Māori, ki te kaha tō tohe mō tō tūpāpaku, me noho hoki koe i te taha, me moe koe i te taha, me tangi koe i te taha o tō tūpāpaku. Ki te tū ake koe kātahi ka mahue i a koe, he tohu tērā, ki te iwi, ki tō hoa pakanga, ā, kua riro, kua, kua wikitōria. Ā, ka kore, ka kore atu rā te wahine rā, ka ngaro atu rā te wahine rā, kātahi ka, ka titiro te whānau Māori, Māori rā, ā, o Tūhoe, ā, o Te Whakatōhea rā, ā, arā, ka kite koutou, arā, kua haere te wahine rā, ka kore anō e aro, kua haere, kua mahu iho tātau, ā, whai anō, Na, heria mai te waka. Katahi ka heria mai te waka, katahi ka, ka hikina te tūpāpaku ki runga i te waka, ka whakahokia e ratou. Tae rawa atu te wahine i te ata, na, ki te marae, i reira te tūpāpaku ra e takoto ana, Ko, ah, ah, ko makariri kē te wehenga atu o, ah, o Tenehuata me tana whānau, ah, me tā ratou tūpāpaku. Ah, kua whiti kē i te moana o Raukawa. Kua whiti kē, kua mārō kē te hoki ki te kāinga. Kātahi ka karawhiua ngā pirihimana. Ka karawhiua ngā pirihimana. Ā, ka rere te kōrero ki, ā, ki Opotiki. Kātahi ki reira, he pirihimana Māori, he mōhio ki ngā tikanga Māori, ā, tōna mōhio nei ki ngā tikanga Māori, kātahi ki reira, kātahi ka noho ki te whakaaro, O, paekara, he raruraru tēnei. He raruraru tēnei. Ā, kātahi ka whakatōngā pea, ka whakatōngā i ngā mahi e a Pirihimana. Ā, mea rawa ake, kua tae te tūpāpaku ki, ki, ki te marae, ki, ki Kutarere. Ā, mea rawa ake, ā, kua tae ki te rā o te nehu, kāre anō i tae ngā tū nā, nā Pirihimana. Ā, mea rawa ake, Kua haere ki te nehu, ā, tae, kua tae ngā pirihimana. Kua kī atu ngā pirihimana, E, e hoa mā, he, he raruraru tēnei. Ā, kua tae mai te, te kōrero, Ana, nā koutou i raweke mai te tūpāpaku nei, ana ko tā mātou mahi. Engari, kua kite ake mātou, ahakoa mārō kē, kāti haere, tāpukehia, waiho mā te ture, ā, a muri e whai mai. Ā, kātahi ka tāpukehia. Ana, ka pakaru tērā kōrero, ā, ki Aotearoa whānui. Ā, kāre te, te wahine i tae mai, ā, me ana tamariki i tae mai ki te tangihanga o tō rātou, ā, ā, pāpā, i noho tonu atu i Ōtautahi. Ā, ka taka te wā i roto i te rua tau, kātahi ka whakaohotia te ture, ā, e Denise, ā, kātahi ka tū te, te kōti. Ā, ā, kei te mōhio, ā, te nuinga o koutou, o tātou, He pēhea ngā ture a Te Kooti? Ka tīkina ngā taituarā, ka tīkina ngā mātauranga mō tēnei mea, mō tērā mea, mō te kaupapa. Ā, ka uru atu au ki roto i te kaupapa. Ā, nā te mea, ā, ā, ko te whakaaro, ā, he, he tohunga au ki, ki ngā tikanga Māori. Ko māua ko Tāmati Kruger nā mea i tīkina ā, e te whānau o Te Nehuata, hei taituarā mō rātou ki te kōrero i ngā tikanga Māori ki te aruaro o te ture, o te kōti. Ā, ka tae ki te marama o, o Hune pea nei, o Hūrae kē rānei, ā, o tēnei tau nei, ā, ka tū te kōti ki Ōtautahi, ā, kātahi a, ka, ka haere mātou. Ā, i reira, ā, ka whakatakotohia ā, e māua ko Tāmati nā tikanga Māori ki te aruaro ā, o te kōti. Ko te kōti hoki e tuhera ana ōna whakaaro ki ngā kōrero a tētahi taha, a tētahi taha. Engari, i te mutunga atu, ka, whaka, ka whakaarohia ia ērā kōrero, ka matapakitia ia ngā kōrero rā, ā, kātahi ka tau tana whakatau ki tāna, ki tā ngā kōrero i tohu ai ki a ia. Ahoi anō, ka karangahia māua, kātahi ka māua kōrero. Kātahi māua ka kī, ehm, ko ngā tikanga katoa a te Māori, he mea here e te Māori ki tētahi iho atua, ki tētahi iho matua rānei. Ehm, Mehemea kāore e taea e koe te here i tō tikanga ki tētahi iho atua, ki tētahi iho matua rānei, kāti, ka pōteretere noa iho te tikanga rā, kāore ōna hononga atu ki tētahi iho atua. Hei aha, hei whakaū i te tikanga rā, kia tapu ai taua tikanga rā, kia mana ai taua tikanga rā. Kātahi ka kōrerohia e māua te āhua o ngā tikanga o te whakahoki tūpāpaku o te o te tohe o te Māori, otirā, o Tūhoe, kia whakahokia ōna tūpāpaku ki te wāhi i tapahia ai te pito o te mea kua mate rā. Ā, tērā kōrero tērā. Ā, mēnā tātou ka titiro ki tērā kōrero, ka kite tātou ko te wāhi, I tapahia ai tō pito, ā, ā, tuatahi ko te wāhi i nehua ai tō, tō whenua, te whenua, ā, i noho ai, koirā te kai, ā, te kai whāngai i a koe mō te iwa marama e noho ana koe i roto i te kōpū o tō whaea, ā, ka puta mai koe ki te, ki te ao nei, ka whānau mai koe, kātahi ka tangohia, ka wehea koe i tō whenua, kātahi ka tanumia te whenua. Ka tanumia te whenua, ā, ki ngā wāhi tapu, ā, o te iwi. Nā, i muri atu i tērā, kātahi ka tatari, ā, ka tapa, ka tapahia tō pito, kātahi ka tatari, ā, kia maroke tō pito. Te wā e maroke ai tō pito, ka taka tō pito, ka to whakatika atu ki taua pito rā, kātahi ka heria taua pito rā i raro i te whakaaro Māori, kātahi ka whiria he, he puare ki roto i te rākau, ki hea rānei, kātahi ka raua te pito maroke rā ki roto, ā, kātahi ka waiho atu ki reira. Ā, ko tērā tikanga, he here, he, he, he herenga tōna ki tētahi iho matua, iho atua rānei. Ko taua here rā e kī ana, ā, ko te wāhi i nehua ai, ā, tō whenua, ko te wāhi, ā, i tanumia ai tō pito, me hoki anō hoki tō tinana ki reira, kia hono anō ai, ā, tō pito, ā, ki tō tinana, kia hoki anō ai koe ki tō whenua. Ā, koirā te, te iho matua, ka here i tērā, i tērā tikanga. Ā, ka mutu, ka pūmau a Ngāi Tūhoe ki tērā tikanga, ā, tae noa hoki ki a Te Whakatōhea, ka pūmau rātou ki tērā tikanga me tō rātou hiahia, ā, kia kaua rawa a tērā tikanga e hapa, engari kia mau tonu rātou ki tērā, ā, ki tērā tikanga, kia kaua rawa rātou e rerekea ki tērā tikanga. Koirā hoki ngā mahi a tērā mea te tikanga, he ārahi i a koe kia, kia oti i a koe tētahi mahi, kia, kia eke rānei i a koe ki runga ki te whakaaro o taua tikanga rā. I ētahi wā kāore e tutuki rawa i a koe ki taua tikanga rā. Engari, ko te, ko te mea kē, i pakanga koe kia rite ki tā te tikanga i whakahau ai. Ā, koirā kē te, tā te Māori, koirā te āhua o te tikanga, kāore te tikanga i reira hai, Hei mau pūmautanga māu ki te tikanga. E hia ngā tikanga e takahia ana e tātou e ngā i Māori nei. Engari ahakoa pēhea tā tātou takahio i ā tātou tikanga, kei reira tonu te tikanga e kī mai ana ēi, kua takahia au e koe, engari kei konei tonu au. E hoki anō ki te tikanga. Koirā te āhua o tēnei mea o te tikanga. Ā, koirā te herenga atu o te whakaaro nei kia hono anō te tinana ki tana pito, kia hono anō ki tana whenua. Arā, ehara i te mea ko tana whenua i noho ai a ia i roto i te kōpū o tana, o tana whaea, tērā whenua tērā. Engari, kua tūturu te āhua o te whenua rā ināianei ki te whenua i nōhia ai e koe, ki te whenua e, i noho ai ko ngā hua o taua whenua rā hei oranga mōu, ki te whenua i tanumia ai ō tīpuna me tō whānau. Koirā hoki tētahi. Kāore hoki e pai kia wehe atu koe i tō whānau. Nā, ā, kei te kōrero whakapapa tātou ināianei. Kei te kōrero whakapapa tātou ināianei, ā, i a tātou ka kōrero mō te, mō te pito, i a tātou ka kōrero mō te, e, e, e, mō te whenua, kei te kōrero whakapapa tātou ināianei. Ko te mahi a te whakapapa, he here i te whenua ki te rangi, i te rangi ki te whenua. Nē, he aha te tikanga o tērā kōrero? Ko te mahi a te whakapapa, he here i a koe ki ō atua. Koirā te mahi a te whakapapa. Koirā i tapu ai te whakapapa. E, koirā te utu, koirā i riro ai ko te utu mō te hapa o te whakapapa me mate rawa te tangata. E me taku whakapono anō ki tērā kōrero. Nā te aha, a mehe mea, e, ko te whakapapa he here i a koe ki o atua, he tapu o atua. Me he tapu o atua, me tapu hoki te mau o te whakapapa. Ki te kore e tapu te mau o te whakapapa, ka wai meha noa te āhua o te whakapapa, ā, kua kore he hua o te whakapapa. Kua kore he mana o te whakapapa. Mā roto mai i te whakapapa e mau ai koe ki tō whenua, ā, nō reira, kia tuatoru, kia tōwaitia anō te āhua o te kōrero, ko te mahi a te whakapapa, he here i te rangi ki te whenua, i te whenua ki te rangi, ā, he here hoki i a koe ki ō Atua. Ā, ko Irai kore ai e te Māori e rata kia hapa i a ia te tātai i ana whakapapa. Ko tāna utu, ā, ko te tino, ko te hemo rawa o te tangata. Me hemo te tangata ki te hē tana tātai i te whakapapa. Nā, he tikanga auaua ērā. Ā, me taku whakapono anō, ā, me pērā rawa te tikanga o tēnei, te, te, te utu, ā, mō te hē o te whakapapa. Ā, tērā kōrero tērā. Ahakoa tērā kōrero, kua, A āku, a, kua, kua huri te ao. A hoi anō, a, ko tērā tērā, koirā a, te take i pakanga ai a Tūhoe kia whakahokia, me ngā Māori, i pakanga ai ngā Māori kia whakahokia ō rātou tūpāpaku ki ō rātou marae. A, ko te kōrero tūrangawaewae nei, kāore he tūrangawaewae o James a, ki roto a, o, o iwi kē. Nō Ngāi Tahu, ko Ngāi Tahu te mana o te whenua. Ko te pātai hoki ki te kōti, ko te pātai ki te whānau o Denise, a tēnā, mehemea e taka atu ana ki tāu, ki te taka atu a Te Upokorehe ki tāu, i tae anō koe ki te pātai ki a Ngāi Tahu mehemea e whakaae ana rātou kia tanumia tō tāne o Ngāi Tūhoe o Te Whakatōhea ki runga ki ō rātou whenua? Ūkao. Kāore hoki tērā, ehara tērā i te, i te whakaaro Pākehā. Kāore mātou whakaaro ake ki tērā. Ko koutou e mau ana ki ā koutou tikanga. Heoi anō, ka kite mai koutou e tohe ana te tikanga Māori ki te, ki te ture Pākehā i tēnei wā. Ka kōrerohia ērā tikanga e, e mātou. Ā, koirā āku, āku tono ki a rātou, kātahi te tangata nei ka noho, te, te kaiwhakawā, ka noho ki te āta uiui i a au. Kua mutu te uiui a ngā rōia i a au, engari kua noho ko te kaiwhakawā ki te uiui i a au. Ko tana kōrero mai, tēnā, me noho tāua ki te kōrero noa iho. Ā, kaua koe e whakaaro he, he kaiwhakawā au, ā, kaua hoki au e whakaaro he, me whakaaro au he, he tangata mōhio koe ki tō ao Māori. Tēnā, kia kōrerorero noa iho tāua. He pēhea ō whakaaro ki tēnei mea ki te hahu tūpāpaku? I reira, kua whakaaro he aha hoki te hononga atu o tērā pātai ki te kaupapa kai mai i a mātou? Kai te kīia mai he tohunga hahu tūpāpaku koe, ka kī atu au, ā, kotahi nō te tūpāpaku kua hahua e au. Engari, me he ka tohunga au i te tūpāpaku kotahi, ā, koia tērā. Heoi anō, Ā, ka whakautuhia au e Tahau ana pātai, ko ana pātai, ā, he, he nui ana pātai mō ngā tikanga Māori nei. Engari, ko te, ko te pūtake o te pakanga e pēnei ana nā, he whakaaro Māori te whakaaro ki te tiki mai, ki te tiki i ō tūpāpaku ki te whakahoki ki te kāinga. Ko ngā whakaaro Māori kai roto, ā, ko ngā mea kua whakahuahua kētia e au, Kia takoto i runga i te whenua i tipu ake ai a ia, kia takoto i runga i tōna tūrangawaewae, kia hono, kia hono anō tana tinana ki tōna pito, ki tōna whenua, kia tae a ia, a ia e te whānau te manaaki, i a ia ka takoto i runga i ōna whenua he tāngata kei reira, mehemea ki te takoto i runga i te urupā o tētahi kē, mā wai e manaaki. Mā wai e manaaki, ko te āhua o te tūpāpaku ki te Māori he tapu. Ko ngā urupā Pākehā, mēnā ki te tanumia te tūpāpaku Māori ki reira, ka kite koe i te kurī e omaoma ana i roto i te, i roto i a au nei ki te kitea te kurī i roto i te, i te urupā, kua pū, paku te pū, kua mate te kurī. Tērā e raru, pērā i tāu. Nō reira, Koirā, koirā ngā whakaaro. Ahoi anō, wēnei mea katoa he tikanga mā te Māori. Kāre pai ki te Māori ērā mea. Ka pakanga ia kia hoki ōna tūpāpaku, kia hoki anō ki ō rātou marae, kia au ai te moe, kia rite ai te moe, kia whitawhita ai te moe. Ngā kōrero pai katoa ki te Māori, ka mutu kia ū ai ana tikanga. Nō reira. Koirā te kaupapa i tohea e mātou. Ā, me tō mātou whakaaro anō, āe, e, i pai tā mātou whakatakoto i te kaupapa, i, i mārama ā, te kaiwhakawā ā, ki ō mātou whakaaro me ngā tikanga a te Māori. E toru wiki i muri mai ka puta ā, te whakatau a te, a te kaiwhakawā, anei tana whakatau i roto i taku ringa nei, ka mutu e 51 rā ngā whārangi o te o te whakatau a te kōti. Ko taku matapaki i te whakatau a te kaiwhakawā e pēnei ana nā. I utaina e ia he tāra ki runga i te ture, I utaina ia he tāra ki runga i ngā tikanga Māori. Uh, me taku whakaaro anō, uh, uh, ko tana hiahia kia ngata i a ia uh, ngā whakaaro o Denise me tana whānau, kia ngata hoki i a ia ngā tikanga um, a te nehuata me tana whānau. Me tana mōhio anō pea ki tāku whakapae, ā, ui, ko, ko Tūhoe tēnei i whakaekea e te, i whakaekea e ngā pirihimana, ā, mō ngā mahi e whakapae, ā, he iwi kino a Tūhoe, e hia tau, mai rānō i te, ā, i te hītōria, ā, mau pū, ā, o Ngāi Tūhoe ā tae noa mai ki, ki ēnei tau ruarua ka mahue, ka mahue ake nei. Ā, koirā aku whakaaro. Engari ko tana whakatau e pēnei ana nā. Um, ko te mana o te tūpāpaku uh, o James kai tana wahine kai a Denise. Uh, nō reira, me whakahoki mai uh, te tūpāpaku. Engari, uh, Denise, ko tāu mahi, me haere koe ki te kōrero uh, ki, tō, ki o hunga rei, ki o hunga wai, uh, o te upokorehe, uh, ki te tono ki a rātau, kia kōrerorero koutou mō te wāhi ki te hahu. Kāore au e whakatau a kōrero mō te hau. Engari, ko tāku ka whakatau me kōrerorero koutou. Engari, kua riro i a koe te tūpāpaku, ko te whakaaro, me he ka taea e koe. Koirā aku whakaaro, me he ka taea e koe. Engari, me tana hōmai anō i tētahi kōrero, ka kore koutou e kōrero ngātahi, me hoki mai anō koe ki a Denise Clarke. Kai reira tērā, tērā kōrero i tēnei wā. Ā, ka pātaihia au, ka ui ahau, ā, i muri mai, he pēhea ōu whakaaro? Kātahi au ka kī, Taku mōhio nei, mehemea ka taea te kōrero, te kōrerorero, ā, ko ngā wāhanga e rua o te kaupapa nei, arā, o te whānau o, o te pouaru, ā, me te whānau, ā, o te nehuata, he mea pai tērā. Engari, e whakapono ana au kāore pea e pērā, kāore pea e, e hono ā, ngā rōpū e rua ki te kōrerorero. Ā, ko te take, kua, kua toka rawa ngā whakaaro o tētahi, kua toka rawa ngā whakaaro o tētahi. Kia, kia Ngāi Tūhoe, kua hāua anō rātou e te ture. Kua tau anō te ringa kaha o te ture ki runga ki a rātou. Koirā tā rātou ka whakapono. Ko rātou te hunga i mate i te āki a te ture. Nā, ko Denise, āe, i tau te ture ki tā Denise i wawata ai, engari he mahi nui tonu tāna kei mua i a ia ki te haere ki ana hungarei ki te kōrerorero ki a rātou mō te hahu i te tūpāpaku kia pai ai te whakahoki. Nā, ka honoa atu tēnei whakaaro nā, kai kō paku atu, kai kō paku mai. Ōku tarere, ko tētahi wāhi, kua wareware i au te ingoa o te wāhi nei, engari i reira tētahi tūpāpaku e tāpuketia ana. Ka tāpuketia te tūpāpaku nei. Haere rawa atu i te ata, e noho mai ana ko te rua, kua kari anō te rua, kua kore he tūpāpaku o roto. Ko te tūpāpaku nei, ko Te Kooti i Rikirangi. I nehua ki reira, ki reira tonu kāre, i tino tawhiti atu i, i, i Kutarere. Uh, nō te ahiahi nehua ai, hoki rawa atu i te rāo muri mai, uh, e takoto mai na ko te rua noaiho, kua hahua anō te tūpāpaku, kua nekehia. Uh, tērā whakaaro tērā, ka waiho tērā whakaaro. Uh, I kene pea, Ā, ko te iwi nei, he iwi Ringatū. Ā, ko te iwi nei, ā, he, he iwi mohoā, ā, mohoao. Ā, ko te iwi nei, he, he upoko māro. Ā, ko te iwi nei, he iwi e whakapono ana, ā, i tāmia rātou e te ture, i tāmia anō rātou e te ture. Kua ākina anō rātou i te ture. Nā, tērā whakaaro, ka waiho e au tērā whakaaro ehara i te mea e whakakīkī ana, ā, i a Te Upoko Rehe, kia pērā rātou. Engari, e kī kē ana, ā, koinei tētahi āhua o tērā, o tērā iwi. Nā, ākene rānei ka taea e rātou te kōrero ngātahi me tā rātou huna, me tā rātou hunaonga, me Denise. Ā, i tēnei wā, ko tāku e rongo ana, ā, kai te hiahia a Te Upoko Rehe ki te kōrero ki a Denise. Kei te hiahia rātou kia tau i a rātou te kaupapa nei, engari ko tā rātou e kī ana, kei te kōrero rātou, engari e kore rātou e whakaae kia hahua. Kua takoto anō, e kore rātou e whakaae kia hahua. Ana, me aha? Ahoi anō, ko tāku e kī ana, me haere tonu ngā kōrero. Me haere tonu ngā kōrero. Ko tētahi um, kaiwhakawā, uh, ko Ko Heta Hingston. Ko tētahi o ngā kōrero a te Heta Hingston nei e kī ana, ko tētahi o ngā pae o Tūhoe ki a ia e karanga ana. Ka kōrero rātou, ka kōrero rātou, ka kōrero rātou, ka kōrero rātou. Ko te wā pea tērā i a Tiati Hingston, kāre i te pērā ināianei. Engari, koirā tētahi o ngā āhua o tēnei mea o te tikanga, me kōrero haere tonu. Kaua e tukuna kia kore e kōrero. Me kōrero haere tonu, me kōrero haere tonu. Ā, ko te mutunga atu, ākene pea ka tau tētahi whakaaro ki tētahi o ngā rōpū rā. Ka ea ō rātou whakaaro. Ā, ahakoa kāore e rite ki tā, ki tā Denise i wawata ai te wāhanga ki te hau, Engari, mā roto mai pea i ngā kōrerorero, ā, ka puta tētahi aroha, tētahi māramatanga rānei ki a ia. Nā, ko tētahi kōrero hoki i puta i a au e pēnei ana nā, Āe, ā, kei a wai e, e, te mana, ā, o te, ā, o te nehu i te, i te tūpāpaku? Ā, ko tērā, Ko tērā tikanga, ka pakangahia e tātou tērā tikanga haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Ā, engari, e whakapono ana au, ā, mehena au te tamaiti, ā, kai a koe te mana, ā, ki te nehu i tō tamaiti. Mehemea i moe tō, i moe tāne, i moe wahine rānei tō tamaiti, ā, ko tā te Pākehā, ko tā te ture, ā, ko tō, ko te mana, ā, kai te, kai te hoa wahine, kai te hoa tāne rānei. Ā, tērā whakaaro tērā. Ā, pēhea mehemea i kī te tāne, ā, e hiahia ana au ki te hoki, ā, ki ōku whenua tipu, ā, ki reira au nehu ai? Ka pēhea te, e, te wahine i tipu ake i roto i te whakaaro Pākehā? Ka whakaae anō pea ia ki tērā, ki te kore rānei ka whakaohohia ia te ture? Nā, ā, mō ngā tamariki, ā, a James, ā, rāua ko, ā, rāua ko Denise. He nui ngā kōrero kino, ā, i puta i ngā tamariki nei. Engari ko te mea hei whakaaro mā rāua, ā, e kore e noho noa ki a rāua te mate. Engari, ka heke te mate ki ngā tamariki. Ā, nō rāua, nā rāua i tipua i te kino. He mehe ka taea te, tērā kōrero. Nā rāua i tipua i te kingo, te kino, ākene pea mā ō rāua uri, mā ngā mokopuna, mā ngā mokopuna tuarua, tuatoru, tua, tua whā noa atu rānei, mā tētahi o ērā ā, e whakatika te mate o ngā mātua, o ngā tīpuna rānei. Ā, he pēnei anō i a tātou nei, ka riro mā tātou e whakatika, e whakatika ngā mate, ā, e, e rānaki ngā mate o tuawhakarere. Ana, he āhua pērā anō tēnei, nā te mea, e kore hoki e taea e koe te momotu i te here, here tangata nei. E kore e taea e koe te momotu i tō whakapapa. He wā tōna, ake nei, ko ngā tamariki tuarua, ko ngā mokopuna tuarua, tuatoru rānei a ngā tamariki a Denise, ka kite rātou, ka, arā tō mātou uri. Kai te hiahia mātou kia hono anō mātou ki ngā uri rā. Hai reira, kua hoki. Ko te mate kē, ā, kene pea, kāre, nā, nā mokopuna tuarua, tuatoru, tuawhā rā, i te mōhio ki te raruraru i, i te tau 1209. Ā, engari, hei te wā i a rātou, kotahi rau tau ki muri, ā, ka hahua ake ngā kōrero rā, nē, ka hahua ake ngā kōrero rā. He mea pai tonu pea kei roto i te mōhio o tērā whakatipuranga ki ngā, ki ngā mahi a ō rātou tīpuna kotahi rau tau i mua i a rātou. Heoi anō, e kī ana au, he wāhanga, he wāhanga tō te, tō te tikanga Māori. Mehemea i tuki, i tukuna, mā te wā, mā te tikanga Māori e whakatau te kaupapa, ā, ahakoa ko tēhea taha i wikitōria, ka ea ngā whakaaro tētahi taha Ka ea hoki ngā whakaaro o tētahi taha. Kīhai ia ki tā, ki tā Rangi nui Hawker e kōrero ake nei, ā, Māori mā, ā, ko te tau 2000, ā, mā, mā whitu tēnei, me kuhu mai koutou ki roto i te, i, i te tau 2000 mā whitu. Nā tērā kōrero, pōhēhē tērā, engari me tae hoki e i te ao. Nā te mea he wahine Pākehā tāna. Nā tērā kōrero tērā. Ka raua e mōhio he hara te wahine a, a Rāwiri Taonui. Ā, koirā anō ana kōrero. He Māori? Oh. Au a karau te mōhio. Yeah. E tohu anu. Au e no, e kōrero ki anau, i aku kōrero, nā te mea, uh, kai te mate tātou uh, i te āki a te ture. Hmm. E kore te ora e tae mai ki konei i te ture o te, o te mate, i te āki rānei a te ture. Hmm. Yeah. Uh, kai te mate tātou i te ture. Ā, he aha hoki te take, ka mutu, ā, i a tātou ka mate i te ture, kei te mate hoki tātou i a tauiwi. I ngā mea nā rātou te ture. Kei te mate tātou i ngā Pākehā, nā te mea ko rātou te iwi tokomaha, kei roto o Aotearoa nei. Ā, ka mutu, ko te, eh, ko te, ko te kōrero e kīia nei, he pōpōti, he democracy, ā, he democracy kai Aotearoa. Engari ko tērā mea, ko te democracy mō te iwi nui. Mēnā he nui ake koe, ka riro i a koe te, te wikitōria, i wētahi. E kore e riro i te Māori te wikitōria, kai hea te, te democracy i roto i tērā. A koe anō, e kī ke ana au, waiho, mā, mā te iwi, nui ake e tātou, tātou e tāmi, mā te ture tātou e tāmi. Kaua hoki koe, makimaki Māori, haramai ki te tāmi anō i ngā Māori. He mate kai roto i tērā. Ki te te hoki mai koe ki te tāmi i ngā Māori, e Rangi, anei tō itokoa. Mea koe hoki tākuta, a, Rāwiri Taonui, anei tō itokohau. Ka noho ko au hai ito mō. Nāu hoki te kōrero, ko te mahi a te whānau a Te Nehuata he haere ki te whakapāha, a, ki te wahine Pākehā ra. He aha hoki te whakapāha? He tika Māori, tikanga Māori ki enei, enei. Kai te kī koe kai te tika te ture? Ka rawe te kī kei te tika te ture, kei te kī au kei te hē te ture. Kei te kite au ki tā te pono. Ko tā te ture, kāre, e, kāre tā te ture i, i whai te pono. Engari i whai te ture i tā ngā kōrero i puta. Koi rā te mate uh, o te ture, koi rā i kī ai he pai ake me he mea mā te tikanga Māori uh, te kaupapa nei, ngā kaupapa katoa rānei e whakatai. Nā te mea, ahakoa Kei a wai te, te, te wikitōria, kāea ngā whakaaro o tētahi taha o tētahi taha. Engari, ko tā te ture, kotahi te taha ka wikitōria, kotahi te taha ka mate. Ā, nō reira, me whakairi aku kōrero i reira, kia inu wai ake au. Nā tenei, ā, koina hoki, tautoko ana ai te, te koroa, te, te kuia nei. Ko te whakanui i te tūpāpaku, ko te whakanui i te taoka, ā, te tino kaupapa. Tekau karaka te wā i tae mai a Awanui rā, a Awanui mā. Me, me te māmā, rātou ko te māmā o Monty. Nā, i tae mai, tekau karaka i te pō, koina hoki te whakaaro tuatahi, ka aha, nā, kua tae mai, tae mai tawhiti, me karaka, me aha rānei, ā, ki tēnei, tēnei, ā, tēnei ope. Kare i te tīmataka, i haere mai i te whitu karaka. Katahi ka hui ki waho, ka haere anō. Noho nō mātou me te pō e pōraruraru ana, e, ka, kai te aha tēnei iwi? Ka hoki mai te tekau, ana ka tau mai, ana i whakatakoto a, a, a Auanui i tērā tono, a, Kia Monty, kia Monty tonu, arā, māku koe pāpā e pīkau mai ki taku, taku tuarā, māku koe e waha atu ki te kāinga, ērā atu momo koro. Ko te ataahua o tana koro tētahi mea kore, kore rawa e wareware nei i a au, me te ataahua hoki o wana mihi, Me te pōuri i kite, i kite atu i roto i tērā. Nō muri mai, i noho rātou ko te whānau ki te wānaka. I haere rātou ki tētahi rūma, rima karaka i te ata, ka puta i te rūma. Oho tonu te whare. Oho tonu te whare, tatari ana ki a rātou, kia puta mai me te whakatau. Awanui mā te katoa. Neke atu i te 60 tākata e tatari ana mō, mō te katoa o te pō. Oho tonu ana, oho tonu ana, koi tūpono ki tētahi, ā, koi tūpono ki tē, tē, tērā tikaka rā kia, ka tāhaitia te tūpāpaku. Ā, i te putaka ake o, o Watson, ko tāna, ana, kua roa te whānau e wānaka ana, ko te whakatau, me taku toki waikawa. Tohe tonu ana awa, tohu, tohe tonu, tohe tonu. Tika tau, tae atu ki waikawa, ka pērā anō. Kare ko te ataahuataku o tērā, te mutuka ko te mōhio o te hau kāika, ki te hē te tiaki i te taoka, ki te hē te tiaki o te pāpa nei, ka noho rātou, hei kaupapa kōrero mō āke tonu atu i kā iwi o te motu. Nā reira, kāore he mea ka mārama pai a Waikawa. Ko, kia tae atu koe ki te urupā, ko te, ko te rua ataahua rawa atu o kā rua katoa, ko, ko tō Monty. Nā, ka tīaho mai te pō, nui kā rama tīaho mai e, e, e muramura ana i kā pō, Ko te, ka noho rakatira tera kaumātua i, i tō rātou rupa, me te mōhio hoki o te hau kāinga. Ana, i tō rātou tohe atu kia tauranga moana, kia noho tonu, kia takoto tonu te pāpā, kua mau tērā kaweka ki ruku i ā rātou moa ake tonu atu. Nā reira, ko te whakarakatira i te takata te, te mutuka. He take whakaae anō ki tērā kōrero, ko te rerekētanga o tēnā ki tēnei nā, he marae Māori a Waikawa, engari ko te wāhi e hiahia ana te pouaru a James ki te nehu i a ia, kāre he Māori o tērā, he urupā nō wī, nō wā. Āe, he pai katoa ēnā kōrero. Ko te mea nui, Kei te puta mai i roto i tēnā tauira, ko tēnei nā, kāore he mutunga o te kōrero. Mā te kōrero tonu, mā te kōrero tonu, mā te kōrero tonu ka puta tētahi māramatanga. Ā, ahakoa puta tētahi māramatanga, mā te kōrero tonu, mā te kōrero tonu, ka ea ngā whakaaro o te hunga e whakahē ana. Ā, ā, koinei au i kī ai, ā, ka ea ngā whakaaro o tētahi taha, ka ea ngā whakaaro o tētahi taha, ahakoa i riro i a wai, a te tūpāpaku. Kāre hoki te Denise rā i te o kāre a James ehara ia i tētahi takata mōhiotia e Kāi Tahu. Kāre ia i uru mai ki roto i kā kaupapa Māori o te rohe. Nā reira kāre kore rawa atu, kore a, kore e kau he mea o Kāi Tahu e tohetohe atu ana kia. Whānau pēnā tonu rā. Ehara rātou te whānau tohe, whānau kōrero.
Ko ngā hunaonga nā mea kōrero. Ā, kia kōrero ake au tētahi mea i uru atu ana au ki roto. Ā, 96, 96, ā, ka mate tō mātou korou, ā, ko Tio Tākuta. Ka mate te korou nei, ko tana, ko tana hiahia, kia takoto ia i Mātaatua, i Ruatāhuna. Koirā hoki te wāhi i whāngaihia ai ia. Ko tana whakapapa, ā, nō reira, ā, me roto, ā, me, me Rongowhakaata, he kerekere. Um, i haere te korou nei ki te pakanga tua rua, uh, he, he, he toa nō te rua te kaumāwaru. Ka mate te korou nei, uh, whakatika atu tana tama pakeke, ka tai ka whakahokia, ka whakautia ngā whakaaro o te korou nei. A hoi anō, i muri, ka hara mai ko nā tamariki. Uh, he mōhio ngā, he mōhio te taina ki ngā tikanga a tana iwi. Kātahi ka hara mai te atapō. ā, ka kite, ā, he mōhio nōna, hei te ata pō tonu atu ka whāngaitia te whare mata. Ā, ā, tahi ka tatari mai te kēti. Ā, ehara, kua kite, ehara mai ana, ā, kua hei, kua, kua maranga te whare mate, ka haere. Ka noho tokorua ngā wāhine o, o roto i te, i te kīhini hei, hei tiaki i te, i te tūpāpaku. Ngaro atu ana, tahi ka hara mai te taraka. i te pō. Haramai te taraka i te atapō. Mea tiki tonu atu te, te kāwhena, ka whiu ki runga i te taraka, te taupoki ka whiu ki runga i te taraka. Kai reo nā wāhine rā e, e hā hā atu ana, ā kā rei arohia ake. Ana, kātahi kā rei te taraka. Kā rei te mōhio te whare, kī tonu te whare i te tangata, kai te moe moe katoa, kā rei hoki te whare mate i, i te mōhio, a, kai te mate mai ia waho, kai te taki kai tērā hoki. Kia haere tonu atu nā wāhine nei ki te kī atu, e, kua riro te tūpāpaku. Ā, kātahi anō rātou ka mōhio, ana, me aha? Ka heria, ka kāhakina ki te waimaku, ki Waikaremoana. E hoki ake ana mātou, kātahi ka tae mai te kōrero, kaua e hoki i Ruatāhuna. E, he aha ai? Ā, kua whānau koe i te, ā, e kī, e kī. Nā. Kātahi ka haere atu. Kei roto i a koutou tonu. Āe, kātahi ka haere atu. E, me taku mōhio anō, e, me te mōhio anō, ā, i pātai hoki au, ana kua, a hoi anō rā, kua riro ana. Ā, waiho atu i reira. Kātahi ka whakaaro, ā, e, e kaua e riro manawa ki ore noai. Tōku haere tanga atu, tahi au ka tarapekepeke haere, kātahi ka whakawhiu au te iwi rā, e, Ko Hune te marama, ko Hūraeke rānei, Makariri, kē nō nei te makariri. Kātahi te iwi rāka ki te mai, ū, ko te bloody Poutemara nei tēnei. Kātahi ka karangahia, ka karangahia a Waikare moana katoa, ka puta mai i roto i ngā pūare, i ngā hano au, i ngā rākau, ā, i te whenua, ā, kātahi ka oma mai. Ka oma mai ki te marae. me ā rātou rākau, me ā rātou taiao, ā, kātahi ka whakatūtū mai, ā, kātahi ka, ka noho ki reira puhapuha mai ai pēnei i te hōi, hua, hua, ā, kātahi ka mea te, e hona, tangohia o koutou kaku, ā, tango i ngā kaku, me o koutou tarau e hoa, tango i ngā tarau, ā, tahi ka noho, me taku moho anō, ā, kua raru i a au. Kātahi ka noho au ki reira, ā, whakatākaro ai te iwi rā, ā, mō tētahi hāora nei, ā, tētahi hāora e whakatākaro ana i a rātou, ka raue noho. Kai te kī mai nā mei muri, kua, pa, kua pau kē o mātou hau ka atu, raue noho. Ka whakarapo i kei au, ka pūkanahia au, anō ka tū mai reira, haka mai ai. E, nā wai, nā wai. E, ka, kua pau hoki tōku hau, ka hoki au, ka rongu au i te iwi nei e mea, Fuck, it's cold! A mea, e koe, e koe. Kātahi au ka tū atu. Taku tūnga atu, kātahi au ka, no, ka tarapekepeke haere runga i te marae, ka somersault haere. kātahi ka ki atu ki te iwi nei. Nā, nā koutou i mahi tēnei mahi. Nā, kua haere atu te tau. Nā, he, he taua, he mūru. He, he taua kia tūhoe. Nā, kua tauwahia koutou. Ko te utu, he pounamu. He mea, he mea. Me āke te rā, me tae mai ki Ruatāhuna. Ana i tino eke. Ai. Ai, te hui i taumata atu, hoi ka tae mai, te, tae mai o Waikare Moana me ngā patu. Ko te aftermath o tērā. Nē? Taua. Uh, taua. Uh, ko te tau uh, ono te kau mā, uh, iwa te kau mā ono tērā. I muri mai, ka mate ko te koroua o rangi. Mm. He, no waikare mo ana anō te koroua nei, engari tipua ki rua tāhuna. Uh, gātahi, ka, gātano te koroua nei, uh, ka haere ake au ki, ki uh, ki Levin, kātahi ka kī te koroua nei, kai te hihi au ki te hoki ki Ruatāhuna, mea māu e whaka, e whakatutuki taku hiahia. Ā, ka whakahoki ai mātou i te matenga, whakahoki ai mātou. Ha! Te rā tuarua tonu, ā, waikare moana tēnei. Waikare moana tēnei. Rose Peremā ēnei, tū mai ana me ā rātou taihawa. Kiri kau katoa e puhapuha mai ana, e tekekō mai ana pēnei i te heihei nei, e mehehē mai ana pēnei i te tāri ana hōiho nei, ā, nā wai anō, ā, e pahupahu mai ana pēnei i te kurī nei. Me a rātou, nā, ko tō rātou tohunga ko... Parehuia. ko te parehuia i roto, i roto te parehui. ā, ā, i roto te parehui. Ana, ka noho ki reira, kāore e tukuna mai e mātou koe te marae. Kei te mōhio tuki mātou, ko tā rātou haramai he tiki. Kātahi ka noho mai reira, kātahi ka whakatūtūhia au te, te paepae, kātahi ka, ka mahia o mātou tūru, ā, kia anga atu, ara, ki te whare mate, kia anga atu o mātou tuarā, ki te manuhiri rā, ki a Rose Pere mā. Kātahi mātou ka noho ki reira. Ka noho ki reira, me a Traina, ka aa, i reira, e mehe he mai ana, e hakahaka mai ana, e hara, kua whangu haere ngā reo, kua kore e kaha te mehe he, kua kore e kaha te teke kō. e rua, e kotahi haora nei, me te hāwhe e noho mai nei reira. Aa, kātahi ka, ka kia, kua ea e hoa mā, aa, kātahi ka, Ka tae mai ko Te Wharehuia i uru mai e Te Wharehuia rāua ko Waikei rānei ki roto i te rōpū rā. Ā, ka mutu te mea, tāhi au ka tū atu. Tāhi ka karawhiuwhiu au a Te Wharehui. E kī, e Whare, ko koe tonu kē te, tēnei e ako nei i nā roriroi o Waikaremoana nei ki ngā tikanga. Kāre whiwhi rāua te wharehuia. Ā, tū au ana ko te ringa ana ki o te wharehuia. Ā, kātahi, ai au whai kōrero ana. Tahi au ka rere atu ki roto i te, i te whare mate. Kai runga i te, i te koroua o Rangi e takoto ana te patu, e te pounamu. Koirā te pounamu i tauatia ai a Waikaremoana i te tau 96. Kātahi ka hopuki nā tau te, te mea rā. Kātahi ka haramau ki waho tarapekepeke haere me te patura. Kātahi ka hiria atu e au. Kātahi ka hurihia au te, te kakau, kia hāngai atu ki a rātou. Ka whakatakoto i runga i te marae. Kātahi ka kī atu ki a rātou, Nā, waikare mai. Mēnā koutou e hiahia ana kia tutū anō te puehu, mēnā koutou e hiahia ana kia pakanga tātou, haramai tīkina mai te patu nei, wāhia kia pakaru. Pakaru ana, pakū ana te pū. Ha! Ha! Ki te mātou ngā upoko e, e mea ana ki a te whare hui, ha! Ka mea ki tētahi, ha! Ha! Rū! Rū! Ha! To know! Ha! Ka tū ake tōna, tōna tangata, ka mare! Mare! Ha! Ka hīkoi haere mai, ka tiki i te mea rā, ka hīkoi mai ki a au, ka huri, ka mea, Mai anei e hoa, ka rū! Rū! Māua, ana kua mutu, kāre whaikōrero i muri mai tērā.
Whakaae. Mō te hunga e matemate nei, e mate nei te, i tawhiti mai te kāinga ki te wāhi i koti ai ō rātou ki tō tērā hiahia. Ki te noho ngā tamariki, Ka tohe kia noho tonu ki tētahi atu wāhi, ā, me huaina a rātou. Kei te kite au i te āhuatanga i whakaaro ai ō tātou pākeke ki tērā tikanga ki te hoki i te wāhi i koti ai tō pito. Ā, ā, ko te tō i ngā tamariki kia hoki ngā mokopuna, ā, kia, kia mau tonu, kia mōhio, I ētahi wā hoki, ka aroha katoa au ki ō tātou uri e nehua ana ki ngā tāone. Nā te mea kāre tātou mō hua tōna wā kua hahua e te Pākehā kua mahia he motorway ki runga. Tērā hua tērā. Ka mutu kua mahia ki hea rātou wē rā mā. Nā, ā, ko tētahi mea, ko te whakahoki, Ko kou korero kia tū ki au, āku nā mokopuna rā ki te, me hoki rawa au ki te kāi. Ko te mea hoki, kia taea ai e rātou, he wāhi tō rātou hai hoki, he wāhi kai reira tonu. Kua kore rātou e mate i te haere, i te rapu haere o ō rātou tīpuna kai hea rā e takoto haere ana i te ao. Pēnei i a tātou nei. e haere nei ki te rapu i ō tātou whanaunga. Hāuna te hunga i mate atu ngā pakanga i tāwāhi, kai te pai kē tō rātou manaakihia mai, ā, i roto i ngā whenua i matemate atu nei rātou i ngā pakanga. Engari, ka taka te wā kua rapu ngā whakatipuranga nō hea ake rātou. He āhuatanga tērā nō te tangata. ki te rapu. Ko wai a ia, nō hea a ia? Ā tōna wā ka rapu. Ā tōna wā. Na, he pai ake ki a au ki te hoki ki te wāhi i tipu mai ai ō rātou tupuna, ā, he wāhi tō rātou. Tē haere nei ki te rapu haere i wāhi kē. Ae, koira tētahi o ngā whakaaro, ā, ka kōrero ai au ki wāku na tauira. tētahi āhuatanga o tā te Māori e pēnei na, ā, he wāhi ka taea koe te hoki atu. Ā, he wāhi e māmā ai, ā, mō, mō ngā mokopuna kei te tipunga. Ākune pea, he taka kē ki tētahi atu rēanga, kei ngā tamariki, kei ngā mokopuna tuarua, tuatoru kē te, te hoki. Ā. Kia ina he, he tikanga pai tērā. Engari me te mōhio anō, kai te āhua tō haere te rā ki runga i wērā momo tikanga, me tērā momo mōhio o, o ngā tamariki o ngā mokopuna, ki te kore rātou e ata kōrerohia. Ka pēhea pēnā ka tīmata tā, oh, kua tīmata kē te tahutahu? He kōrero anō tērā.
Āe, ko ngā kei mate atu ki tā wāhi, Ka pēhea nā mei mate atu ki tāwāhi? Ā, ko te tikanga, ā, ko ngā kirikawa i mate atu, i mate ki runga i te umu pukapuka a Tūmatauenga, ā, koirā tō rātou wāhi e takoto ai rātou. Ā, he rerekē te kōrero mō ngā toa i mate atu ki te pakanga. e mate, koinei inā, e kōrero nei tātou ā, he mate pae tarāwhare, ki te kore rānei, mehemea i whakahokia mai, ā, ka, ka mauria ai, ā, ki tētahi whare hōia, ā, ki reira, ā, tangi ai, ā, ka pakanga tonu te Māori kia hoki i a ia ki tana marae. Engari ko ngā mei mate atu i runga i te māra o te pakanga, ka tanumia i runga i te māra o te pakanga. Ā, ki a koe te Pāpā, ā, nau nei nā kōrero i te rangi nei, ā, me te mihi ki a koe mō te hōhonu a tana o nā kōrero i ruku koe ki te hōhonu tana o nā kōrero, ā, nā kōrero o pā ana ki tēnā kaupapa o tātau. Ā, ko tāku ki a koe i tēnei wā he kōrero whakatūpato ki a koe, kia kōrua ko, ko Tiripuai, kia pai mai kōrua ki a, ki te kore, Me mutu te, te whakaparahako, te, te mahi whakatoi ki te kore, ka tae ki te wā, ki te whakahoki atu kōrua ki te kāinga, ki, ta, ki te tae mai tētahi atu ope ki te, to, ki te tono mai mō te tūpāpaku, nā wari noa iho taku, a herea, herea, he whakakīkī, uh, he whakakīkī, uh, rua noa iho te mahi. Uh, aha kō ko wai, uh, te iwi o Hanamā, te iwi o te kuia mā, he, He mea, he kōti mana, he hapenihi rānei, nāwari nō iho te kōrero herea. Ka opaopa he te rawe hoki o nā kōrero i te rangi nei, ā, nō reira ki a tātau, kia tau iho nā manaakitanga a te wā hinaro ki runga ki tēnā, ki tēnō tātau kia mahea te huamākihiki, kia toi te kupu, toi te mana, toi te reo, kia tūturu whiti whakamaua, kia tīna. Tīna. Haumi e hui e.
Tāiki e. Kia ora tātau.